Ay abrid n ayen tefla tikli d yekka ttɣanfuɣ ay abrid n ayen tefla ma d aẓruɣ illiɣ akka i d-rejmeɣ ay abrid n ayen tefla deg yiḍ iɣef gezmeɣ tasa ma telliḍ d tidet d abrid ur tetteffɣeḍ i yiberdan ma ur tesɣerseḍ ay ddid ur ttenɣal n waman imi ɣef teǧǧiḍ ad tettmeǧǧid cfuɣ seg ujenbaɣ seg ẓwaɣ Ad isuɣ deg uccen ccna leḍyus ur s-selleḍ ad nefri fell-ak waman si ḥemmalen ad tt-ttfeggiḍeḍ imi teččiḍ ddan wulud d asfel ay asif n ccref ar d ak-yemmeḍ xas yettwacreqef tira d-yeǧǧa ɣer tala s waman-is ad neccucef ad aɣ-tislik d ussna allaɣ ad s-tebru tekref ad yeɛqel lḥeb d ukerfa

ay asmi i dɣa nqum lqerṣas ay asmi d-kkren yilemẓiyen ar tissas seg at dwala i tebda tnekra tira i lwennas ur tessusum ara nɣan ɣas inisa agellid n numidya nɣan ɣas inisa ɛecrin ur yewwiḍ ara nɣan ɣas inisa ur tettu ara ulac ssmaḥ ulac ittɛeggiḍen leɛrac ulac ssmaḥ ulac i wid yenɣan arrac Ulac ssbaḥ ulac, ifuk seṭṭac tebɣa ɛeṭṭac. Imsik ceɛlen di rrwadi, akken i tceɛl deg ulawen. Acḥal i yeɣlin di lemẓi, ay guzzlen ay idammen leqbay, kkren-d s irni i lbaṭel ar d as-cemmaren. Tiyita deg wul-is newwi, xas nura-tt s idammen, Si Bgayet ar tizlit, nebda am yizmawen, neggul ɣef tmaziɣt-nni, ad ḥarben yirgazen, neggul ɣef teqbaylit-nni, ad ḥarben yirgazen.

Amkan d jiḍ hilem, imeṭṭi nneɣ d lḥemla, anda ṣṣut i yizem, ibaɛezqen ccna. Amunṭun-ik atan yeḥzen, anwa ara t-ihuzzen tura? Taɣect-ik tezga-d imeẓẓuɣen, si leḥsnawi i d-yettcetla, s yis-k i d-banen iqbayliyen, deg wul ur temmuteḍ ara, lwennas yerna lwennas, yiwen yettwet s rṣas, wayeḍ s baṭṭal i yettwaḥrus, lwennas yerna lwennas.

Ɣef wat lḥsen yeɣli-d leḥzen yegzem ujeǧǧig n tefsut. Alexbar i d-yewwḍen kawen ifadden yeɣli-d ṭṭlam ɣef tmurt d aṭṭan i d-icleqfen am umger i yirden neɣ taqabact i tzemmurt. D Fransa i t-ijemɛen am Sliman d Lḥesnawi yessawel i Yimaziɣen yesla-as-d ucawi ɣef yiseɣ n Iqbayliyen Yuɣ abrid ar yeswi, yezdeɣ merra ulawen, d imaɣi kefka imaɣi. Yidir d ccekla, mačči kan d ccekna. Yidir d asekka, mačči kan d isefra. Yidir d tagrawla, mačči kan d baba inuba. Yidir ad yidir, ur yemmut ara, ula d mmi yidir. Yidir yezga yella, s yis ad nezwir, ad neẓẓu di tarwa. Yidir ad yidir, nella yis yella yis-neɣ. Yidir ad yidir, ur yemmut ara.

Urgaɣ tamacahut n zuǧ gul, urgaɣ azɣel yeffeɣ aqejmul, urgaɣ yenna-d wawal uɛeggul, urgaɣ ur yelli umcum, urgaɣ ad yeffeɣ umezgum, urgaɣ adru yeswar aɣrum, urgaɣ igenni yeffeɣ-it uɣemɣum, urgaɣ tawekka ad tenṭew, urgaɣ jmej ur teskaččew, urgaɣ awaj ur yesqewqew, urgaɣ imiyyu yestewtew, urgaɣ Tamussni ad tarew, urgaɣ tinegeft ad tneččew, urgaɣ azemmur ad yarew, urgaɣ zzit ur d nettaǧew, urgaɣ tudert ad teffeɣ si lmut, urgaɣ iṭij di tlemmast teggiḍ, urgaɣ tifrat anda akken tcewwel, urgaɣ xessi anda akken tcab, urgaɣ asirem anda akken tengab, urgaɣ tejdeg anda akken tumes, urgaɣ tidet

Amezdaɣ am yiḍ teskeṛeḍ yernu s lkif tesṭereḍ lɛar deg-m d aɛemmeṛ seg wasmi mi iṛuḥ leqder adrim yerra amdan d ulli yeɣli-d lbexs ur nebni deg-m ttaɛin timɣarin yernu ssagad d tiḥdayin di yal azniq i ttandin am uglaf ara k-d-zzin ur ttagaden ur ttqilin am sebrid ara iɛeddin Izan fell-am ttezmzunen, deg-r negren tmeṛqmin, ifḍisen zgan sṭenṭunen, ulac annar ur bnin, deg-r zgan mjeǧǧigen, d icebcaqen i d-ittemmeɣin. Lɣacin beddlen ccetla, yal wa ansi d-yusa, tarwa d tabeṛṛanit tura. S wiyaḍ i teɛmer leḥḍar, deg uzniq neɣ di lqahwa, taqbaylit ur telli ara. A tizi wezzuɣ, yekker wahruḥu, gar truẓi d kennuɣ, a tizi wezzuɣ, ziɣ izedɣeɣ bu rekkuɣ, d mmi mi kem-izzenzen s ṭuru. A tizi wezzuɣ, am ass-a am ussan yebru, nezga yis-m i ttarguɣ, a tizi wezzuɣ, amcum fell-as ad nedduɣ, Tarwa ad tekker i ugudu, ad izdi uzzu, anzal lejdud ad yettuɣu, ur d-yewwi ara anegnu, ad izdi uzzu. Mačči akka i awḍeɣ ad teḍru, ad izdi uzzu, Ṛebbi ireffed yesrusu, ad izdi uzzu. Ass-a tuɣal-d agudu, ad izdi uzzu, ad izdi uzzu.

Ayen yellan zik ulac-it tura, ayen yellan ass-a ulac-it zik. Zik d tura. Taɣerbalt tuɣal di rrif, ad yeḥzen seksu n jida. Afus yuɣal d ukrif, aftal ur t-issin ara. Tazmert tuɣal d aɣilif, icufu ɛliḍ s pizza. A tamɣart, kra-d seg uẓekka, iwwet agejdur tura. Ay tesleḍ di tzeqqa, ass-a teɣli di lqaɛ, ay teẓdiḍ deg uzeṭṭa, ass-a d aceṭṭiḍ n Ccinwa. Tuɣal tqendurt d taberranit, ajellab yuɣal d awexxam, ikcem-d uɣerda tasin, aseqqi yuɣal d asemmam, yewweḍ-d waḍu si temdint, yekfa laman deg waman. deg ufurgu ass-a d lxiq anda tekna teqbaylit di taddart yiwet icqiq tettidjad d tinigni nefrax tufra uberriq ulac tussya tamend deffir d lantirnativ d lkanun ɣur-s din tmucuha neẓar ar win ibaɛden nettu win yellan sdat-neɣ nessaqen s liy-meslayen yekcem usger s aẓeṭṭa

Tiqit n waman, tezmad tiqit n waman tuɣal d aḥemmad. Tiqit n waman tuɣal d timeqwaɣ yeččuren d tiregwa. Tiregwa ffɣent s asif, asif win n tfilcat, nekk deg skecma. Ɣliɣ deg urebbi n wasif, acu la umara umma, anwa afus swayes ara wteɣ.

Sgama n waman, ffɣeɣ tasluɣut temda, aman iwluɣen deg-sen udem-iw ur twala. Am ass-a ad bedden waman-nsen akken sbedden aman-nneɣ. Ɣileɣ aman d laman, asiɣ d timucuha, wi awden deg-sen laman, ur tufiḍ d acu yeẓra, nekk xdaɛen-iyi di laman, teẓram akka? Lliɣ am aman deg waman, tura seg-s neffɣeɣ si tiqit n waman ggreɣ di lḥemla lḥemla tezzuɣu ur tcuḥḥu ara asif ɣur teffeɣ ur yezgel ara izmer akk ad yekk wasif ma nečč deg uksum-nneɣ izmer akk ad yekk wasif ma nettnezfih deg win yekka izmer akk ad yekk wasif ma nefka afus n waydi

Tif-iten deg uɣerbal, d amek tedduḍ yid-sen, ur ttamen s wawal, ur walant wallen, mačči win yersan aserwal, ad teḥsbeḍ seg irgazen. Sif sif, mulac yewwi-k wasif, sif sif, imdanen mačči kif kif, sif sif, di tmusni-k ur snerfif. aɛeqqa ad iɛeddi aselmad yeqqim aɣerbal yettifi ur yelli am mdan akken ula d keččini ur ttamen ara kan mačči afṛux yufgen ad tɛuddeḍ icennu mačči aḍebbal yewten ad k-yawi zzhu mačči kra yumsen ad k-iḍlu burku sif sif ulac yewwi-k wasif sif sif imdanen mačči kif kif sif sif di tmusni-k ur sderfif qqaren zik yir tagmat am kalitus ma ideg ara tili Tagma ttuẓeg ḍuf, tewwi-yi s acaṛuf. Ma ddiɣ d wud guf, ad ṛwiɣ lekruf. Mi iwelɣi uḥelluf, ad ɣliɣ deg umiɛruf. Ad ffɣeɣ seg-wen, am mezrem seg uglim-is. Ad ffɣeɣ seg-wen, am umeḥbus si lqebz-is. Ad ffɣeɣ seg-wen, am ulaxeṛt seg uẓekka. Ad ffɣeɣ seg-wen, am umuḍin si tawla. Taqbaylit i ɣ-icerken.

yiwen yečča aksum-is wayeḍ ččant watmaten-is yiwen yečča isiḍ wayeḍ yečča-t usemmiḍ maca huṭer lemcahu yiwen yečča-t seḥwas wayeḍ yečča-t lweswas yiwen yečča-t lebḥar wayeḍ yečča lebḥar yiwen yečča yerwa wayeḍ d laẓi yečča